ई धान से कनी फटक ध तक हम बढ़िया खखरी नहीं दिया दिया या कोटा में हेतै। हम बढ़िया धान कर दिया खखरी में। ख- हम जाइ छै खेत धान खमनी से फटै छटै के राखि दिया उसर के हम आबै छी खेत से हेतै हम जाइ छियो ले जा एतेक धान दए देलकै छोरी सब की करतै तऽ नहि करतै तऽ घरमे

भेलक ने भेलक फटकल की करै छै नहि करै छै तखना भेलक ने भेलक काम ओरिया लकड़ा आ भेलक फटकल हाँ भए गेलै ई लास्टे छै लास्टे छौ हाँ ल उसार के राखि दे घर में ले हेतै राखि दे ले तोरा सबके काम अखन तक लेकिन ओरियेने छै ओहिने छै हम जाइ छियौ गाय के पानि देला बुझली के हेतै भए गेलै हाँ नहि रहला तो मारबो तोरा हम

ये अहिना मारि सानै छै हैं जल्दी जल्दी कर ते मारि साने छै कटा है ने एकेटा बात में कहै छै हमरा टेंशन है छै टेंशन सब मारि तऽ हमही सान ली हम नहीं सान लिया तो खाली हमारा मम्मी से मार खाए छे हम की सान लियो सब बड़ा गेल मार आ मार नहीं सान ए, मार नहीं तू कहै छै सान हमरा एकेटा बात में टेंशन छै कोन मारि सान ली ले देखा दी से मारि तऽ हमही सान ली ये तो हम कहीं देखे छलिए बैठ हाँ, के तू तऽ बा- गाल मार लए कऽ बैठल रही टेंशन करै छली तू दुआटा झगड़ा नहि कर हम जाइ छी घर देखै ले गाय माल काम छै नहि छै हम नहि करै छियै काम हमरा खाली मम्मी से मारै छै हम कुछ किनबो तऽ हमहूँ नहि देबो हम नहि दी हमहूँ किनबै तोरह नहि देबो गे हम्म, एहन तै नहि आबै छै छी गे। मांगै लए ए तू नहि आबै छी मांगे किछु देगा बुन्नु गे तऽ दै करै छी छी। तऽ दै हँ नहि छी दै छियो तू ही टा नहि छी गे हमरो छै गे हम दै छी मम्मी तोरा पैसा तऽ तोरे टा दै छै हमरा नहि दै छै हमरा संगमे तऽ अखनियो छै गे हम्म, हजरिये टा छौ पाँच सौ एटा छै नम्बरिये टा छै गे भाषण करै छी तोरा तऽ ओहो ने छौ बीस टका संगमे हमरा तऽ से नहि छौ से मम्मी के घर साथमे तऽ मारतो छ दीदी गे दीदी दी भाई टिका तो चल गए कहल के भैया अबे तो कहाँ अलै के कनी भैया के फोन लगा दे ने भाग बने रुक रुक देखै छी फोन लागै छै

हाँ बोल हेलो भैया नहि एबी भाइ टीकामे बहिन की करबै इहो साल तऽ नहि आबे देलको ले ने पोरका एबो ने पोरका जेना तेना एबे करबो बहिन चिंता नहि ले तू मम्मी छौ ने घरमे मम्मी छोड़ छोरी किन दो पटका किन दो कपड़ा सब हम लाइए लेने छियै पोरका लेने एबो बोलू गे पोरका लए कऽ हम एबे करो नहि कानब भैया केन कंपनी से तोहर नहीं आवे ले दै छौ की कहै छौ दीदी हेलो भैया नहीं अभी अखनी यदि कते नीक लगते दीपावली तऽ चलि गेलै के किनते तऽ हमरो छुरछुरी पड़ाका बहुते मन लगल छै लोग भैया के अयलै हमरो भैया कहिया अयबै अभी तू नहीं डानी में पोरका करबो नहीं कान न पो का एगो नहीं कान ले रख दे चुलिए नहीं कानी और का एबे करबो सब कुछ ले नहीं एगो ले भैया रख दे दीदी के यो टापाली भैया नहीं है तो भैया के छुट्टिए न दिल के हमरा टिकटे न दिल के काट के ये तो से तो बड़ नीक गप कहलियै अपनो के कह से एकटा और भैया रहतियै तऽ कते नीक लगतै ने दीदी एडा पाली कते नीक लगतै अब भैया दे अबो ने कर भैया के छुट्टियो ने दे बहिन के के आइ को संसार में कोई कतौ नहीं दै छै अपनाके कोन गलती करली से ओकरा कोसिते रहै छै की करबै दीदी अब लोग दुनिया खराब छै नसीबे खराब छै नहि छ नहि गेलै भैया हमरा के- अब तो

बर आबै के दही पानि लऽ कनि बड़ जोर से प्यास लागि गेल रुक छै ना नहि आबै छै तरफ अबे- भी एकटा बात था छ कथी गई दीदी आर के कम न कहने छौ कथी लागे दही न दखिया चलते

ठीक है तोरा भात भनसा कर हम जाइ छियौ गाय बकरी के घास दै ले काल्हि धान कुटायल छै जगिया मैया के ले तोरो के नहि काने छु हमर बेटी सब कते कानै छै हमर बेटा कर्जे सीख गेल छै